Anda tameskida-yagini yura-yas yiwet n tebrat Yuḥenna tella i tella gar sebɛani. U tabrat-agini txulef ciṭuḥ tibratin-nniḍen axaṭer ulac kra n llum

Tebrat-agi n Smirnus akked tebrat n Filadelfi ulac deg-sent llu. Tamdint-agi n Smirna lmeɛna-s d akken d tarẓagant. Tusa-d deg umeslay anda d taḥcict rẓagan. U tamdint-agi-ni Sefgan-iyi-d, neɣ tabrat-agi, sefgan-iyi-d aṭas n terẓigt daxel-is. Ma yella neɣra tabrat-agi-ni, deg yixef wis sin, apartir n tseddart tis tmanya. Yenna aru ayagi i lmelk n tejmaɛt n temdint n Smirnus. Atan wayen i d-iqqar win yellan si tazwara alamma d taggara. Win yemmuten yuɣal-d ɣer tudert. Dagi, ibgen-d iman-is d win akken yemmuten i d-yuɣalen ɣer tudert Lmasiḥ. Anẓar ayɣer en particulier deg tebrat-agi. Ẓriɣ lmeḥna akk d leɣben ideg tettiliḍ, lameɛna ɣer Rebbi d amerkanti neɣ d tamerkantit ẓriɣ ccer i heddren fell-ak wid iḥesben iman-nsen d agdud n Ṛebbi ur llin lameɛna nutni si tejmaɛt n cciṭan ur ttagad ara leɛtab i d-iteddun ɣur-k atan cciṭan ad yerr kra deg-wen ɣer lḥebs i wakken ad tujerrben

ur tettawi ara lmut tis snat. Ad nwali d akken ay atmaten a tiyessetmatin tajmaɛt-agi n Smyrnus Sidi Rebbi yettmeslay-as-id yernu nniɣ-d d akken d yiwet n tejmaɛt anda ulac kra n llum fell-as.

Akked le troisième siècle, aṭas n uqehhar i yellan ɣef imasiḥiyen. Anda ṭeggiren-ten ɣer lewḥuc i wakken ad ten-ččen. Ur tzemrem ad teẓrem ayagi-ni même deg umezruy n Tefriqt Ugafa, l'Afrique du Nord, la persécution des chrétiens, le deuxième akked le troisième siècle. Anda imasiḥiyen imenza ḍeggren-ten ɣer yizmawen imasiḥiyen imenza sserɣen-ten imasiḥiyen imenza neṭṭlen-ten ur mmuten squqren-ten kksen d aci ur xdimen deg-sen lan regglen deg umṭiq ɣer umṭiq ɣef demma n wayagi lmasiḥ dagi inna ur ttagad ara nekk d win yemmuten yuɣal-d ɣer tudert

Yeḥkem gar 303 akked 313. Surfti, la période-agi, gar 303 d 313, netta d lḥakem i yella imal. Alors, amezruy, il atteste, amezruy, yessebgan-iyi-d belli si la période la plus dure i tɛac tmeskida.

La deuxième, tabrat-agi tis snat, igura Yuḥenna, iwati Fasus, euh, surfti euh, imdanen ilan deg Smirna neɣ deg Smirnust, tabrat-agi-ni teskuvri la période de 130 alamma d 313.

d tidet ɣef demmagwa-agi ur nezmir ara ad nini dakken taktabt-agi-ni la Bible tettwaḥaref axaṭer ad naf dakken ayen fi d-temeslay d leḥwayeǧ i iḍerrun ɣef demmagwa-agi i d-qqareɣ i waytmaten d tisetmatin dakken l'interprétation des sept églises c'est une interprétation chronologique historique anda amezruy isefkan-ay-d belli ayen yuran deg tebṛatin-agi d ayen i d-yeḍran deg umezruy mačči akken isexdamen akken kra ak qqaren xaṭi yurat-d iwakken kan ad isseǧhed deg lweqt-nni neɣ yura-tent iwakken kan uh, ad d-ifgen amek ara yidiren imasiḥiyen. D tidet, tibratin-agi sseǧhadent. Ma ilaq ad neḥṣu d akken taɣawsa yellan tesɛa azal d akken Sidi Ṛebbi yebɣa ad d-ifgen ayen ara d-iḍrun. D acu-tagi i d iswi n tektabt-agi n l-Apocalypse.

akken bɣunt ilint tegnatin uɛrent sidi rebbi izmer ad aɣ-d iseḥyu igal lmitin ǧaɣ unehna d talwit ɣer tikti nniḍen